Häzir men size Gülşirut Allyjanowa barada bir söhbet. Bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylda Türkmenistandan Dessan ansambly bilen Şamamediň ýolbaşçylygynda Siriýa, Damask diýen şäherine bardyk. Şo taýda konsert berdik. Halapda berdik, Aleppo diýerler olar. Onsoň bu Damaskyň özünde berdik, studentlere konsert berdik, uly zallarda çykyş etdik. Onsoň bir gün bizi Damaskyň gapdalynda türkmen obasy bar eken, türkmenler ýaşaýar. Bardyk ol bir kiçiräk oba, indi-hä şul şu gämiň ýarysy ýalyjak. Ol dagyň eteginde ýerleşýär. Şo taýda konsert berdik. Zallaram kiçiräk ekeni, ondan maslahat etdik-de, daşarda çykyş etmeli bolduk. Onuň bütin oba, ulular, kiçiler, gyz-gelinler barysy üýşüp, türkmençe, türkmençe gürlärler. Şu men aýtsam, ha, düşünikli, eşiklerem biziňki ýaly, ýöne birazjyk birhili, şu, Saragtlar ýalykmy? Bu tagtabazarlar ýalyjak ýakalary bir sary-sary inçejik ýakalary ýalyk daňyşlaram biziňki ýalyk. Hawa. Konsert berdik. Gül ýaly konserti sowduk. Onsoň ýaňky gelin-gyzlar barysy Gülşiriniň daşyna üýşüp, bir gujaklap, Hawa, gowy aýdymlar, aglaýan kim? Wah, türkmenlerimiz diýip, bir doganlarymyz, bir gardaşlarymyz diýip, bu bizem oglanlar bilen söhbet edişip, aýdym-saz barada, ýaşaýyş, durmuş barada, bular nädip bärik düşenleri barada gürrüň etdik. Indi meň aýtjak bolýan zadym, Bu gülşirin bir hili begenipmi, gynanypmy, bu gelinleri, zatlary görüp, dogrymy aýtsam, gaty baý-a ýaşanaklar olar. Onuň şu elindäki gyzyllary bardy. Her elinde iki sanak, üç sanak gyzyllary çykaryp, bu brilliantly, bu, bu daşly, bu abruşanly ýüzügine çen çykaryp, ýaňky gyzlara, gelinlere berip başlady. Boýnunda çypoçkasy bardy. Onam çykaryp bir gelniň boýnuna dakdy. Bu halkalary bardy elinde, halkalary. Olara şeýdip çykaryp, berip, o bir garyp Buharada göz görseň tanap bol. Gulak halkasyna çenli çykyrdy Gülşirin Allyjanowa. Onam bulara şeýdip sowgat berdi. Bizem seýdip görüp otyrys, men zat bir hili berýän öz zady. Indi awtobusda gaýdyp barýas gostinisamize weli, bu biziň ministerswamyzdan adyny tutup durmaýyn. Gülşirin, o tamožnda deklarasiýaýma edensiň, näme jogap berjek? Şu soňky poýezdkaň bolaýmasa seni indi çykarmazlar, diýdi. Gülşirinem, Maňa watanym ýetýär, diýdi. Öz halkym bar, çykarmasalar çykarmasynlar, berdim, şo ýüregim isledi, berdim, diýdi. Onuň yzynda oturan Omat Moskwaň üsti bilen gidilýärdi-de, esserdi. Dedwan edip bir komitetçik hökman Moskwadan goşýardylar bizi. Bir işgärleriniň biri Gülşiriniň arkasyny kakdy-da, Gülşirin, wsё normalno diýdi. Wsё normalno, ne perežiwaý diýdi. Onuň gastynyça geldik, ýerleşdik. Ondan bir gün geçdi, iki gün geçdi weli, bizi aşak çagyrdylar. Her kim bir ýerde ýaşady. Ondan şo foýede üýşdük weli, ýanky obadan bir-iki sany oglan, indi ýaşy kyrk ýaş, elli ýaşlarynda dört-bäş sany gelin-gyzlar gelipdirler. Ýadyma düşýär-de. Onsoň. Şu ynanmarsyňyz şular ýaly nemäň üstünde bir podstawkaň üstünde şeýle açylan aşagynda Gurhan goýulýar şeýle açylan uly kitap Gurhan şeýle gyzyl harplar bilen ýazyk o hawa bu suwenirni bir bu hakyky Gurhan dälde suwenirni edilen i şoň orta garasyndan açyp şu bir dogalary iki tarabam gyzyl harp bilen ýazylan Üstem şeýle plastmas o tortuň üsti ýapylýan ýaly gapyrjak. Şol gelip Gülşirine sowgat berdiler şo taýda. Onsoň bizem çapak çaldyk zat etdik Gülşirin begendi şoňa. Hawa, indi uly gursan-da şo taýda gujaklaşdylar zat etdi. Hoşlaşdylar. Bizem ýene konserde gitmeli. Onsoň Gülşirin. Duruň, duruň, birazjyk garaşyň, diýip, gitdi, nomerini ylgap gitdi-de, aňyrdan geldi, iki sany köýnek, pombag köýnek, gowy bile gymmat pombag gülşirin alyr jany, o geýinende-de bil pişatlanan ýalykdy, durşuna gyzyl, kümüş. Onsoň şo iki sany köýnegi Hä, olar şo ýakasyny şo ýaka näl dikilýär diýip, şo taýda konsert beremizde surata çekip alyp gap, iki sany köýnegi bir-biriniň üstünde şolary podarka berdi. Onsoň ýene hälki biziň ýolbaşçylarymyzyň biri, adyny tutup durman, Gülşirin, biz ateistdik, ýurtda ýaşaýas, bu Gurhan o taýda bolanak, gadagandyr diýip.

Gaýtdyk. Aýtjak bolýan zadym, Gülsün Alyjanowa şeýle adamdy, şeýle bir mähirli, şeýle ýüregi ýuka, şeýle bir şadyýan, şeýle bir talant, dik durma bagşylar diýýärdiler. O, altmyşynjy, ýetmişinji ýyllarda gelin-gyzlaryň içinde birinji Dik durup, halk aýdymlary, estrada aýdymlary, kompozitorlaryň aýdymlaryny aýdan Gülşirin Allyjanowadyr. Ine, maňa ynanmasaňyz, şo taýda Pahyr Nuragdy Baýramowam bardy. Şo konsert bilen goşulyp gitdik bi hemmämiz. O wagt Pahyr gyjakçy bardy, ady ýadyma düşýän. Akmyrat Çaryýewiç bardy biziň halypamyz. Akmyrat jan ömrüň uzak bolsun şo taýda deň raždeniýaňam belläpdik aprel aýy ýa dördüne ýa bäşine bolmaly bu ine şeýleräk gülşirin barada aýdypmaga gaty kän zat men aýdan oň bilen bu azerbaýjan gardaşlarymyzda segsen sekizinji ýylda bu nemede. Özbek doganlarymyzda gatnaşdyk konsertlere, bu festiwallara. Bu Indiýada bolduk, Bombaýda, Moskwada konsert berdik. Indi bu Iordaniýa gitdik, Siriýadan soň Iordaniýa geçdik. Gürrüň edip bererin hemmesini. Toýda görüşeliň.
Şu utanç duýgusyny aýyrmasaňyz siz hiç haçanam bergiden çykyp bilmermkäňiz diýende, utanç duýgusy diýip men bir owrat ýeriň ýa-da ýalaňaç ýeriňi görkezmek manysyna diýmedim-dä inim. Ony näme manynda diýen mädir meselelerini aýdaýyn. Meselem, meň öýümiň remondy pes, hawa bir ýeri gelse utanýan diýýäňiz-dä inim, giden bergi edip gurluşyk mazinlaryna zatlar ýazdyryp öýüňizi remont etýäňiz. Haw oň bergisinden çykýaňyz dä inim, meň maşynym köne, köne maşyn münmäne utanýan, goňşymyň maşyny täze menem täze maşyn münjek diýip, haw giden bergi edip täze maşyn alýaňyz. Onuň oň bergisinden çykmakaňyz bir seredýaňyz olyň ogluňyz gyzyňyz ýetişipdir, haw olara toý etmeli, giden bagşylary çagyrjak, haw o kaşaň restoranda, haw näzli nygmatlardan seçjek dä inim, haw gowy toý etjek diýýaňyz, ýene-de bergä batýaňyz, O berini üzýäňizem bolýan, seretseňiz özüň ony garrak gidipsiňiz, bir aýagyňyzy görde diýen ýaly. Ýaglaky-da, meň aýtjak bolýan zadym, siz näçe gowy edeňizde-de, hiç kimi haýran galdyryp bilmezmikäňiz ýaýyň, sebäbi siz gowy remont edeniňizde-de, gapdalňyzda biri tüweleme köşk ýaly jaý galdyrýar nesip edende. Ýa-da sizden gowy maşyn münýänler kän. Ýa-da bolmasa siz giden çykdaýjy edip, Hawa, uly ýyly aňk etjek toý edeniňiz bilenem, ertir başga bir ýer siziňkidenem gowy toý edermikä diýýänlere biderek öz ýagdaýyňyzy ýok ýerden pul sowmak diýip hasaplaýan. Ýa-da meň pikir edişim ýalňyşam bolsa, belläýiň. Janyňyz sag bolsun, saglykda görşeliň.